Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüni binýat edip, halkyny ak ýollardan ak ertirlere alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň tutumly işlerinde halkymyzyň rowaçly günleri maksatly menzillerine gowuşýar. Milliligimizi, däp-dessurlarymyzy, Gadymy we müdimi mirasymyzy halkymyzyň genji-hazynasyndan, ruhy akabasyndan tutup alyp, sungat derejesine göterip, dünýä medeniýetine goşant kökümini goşýan Gahryman Arkadagymyzyň işleri ýagty günlerimiziň gözbaşydyr. Oguz hanyň sekizburçly ýyldyzynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň milli buýsançlaryny, belent derejelerini jemläp, döwlet tugrasyna öwren halkymyzyň mukaddeslik nyşanynyň merkezi höküminde-de, hut bedew atyň gelşikli keşbiniň saýlanyp alynmagynda-da çuňňur many-mazmun bardyr. Döwlet nyşanlary döwletiň ýüzi, halkyň kalby, milletiň ruhy ahwalydyr. Bu gün türkmen halky bedew atly galkymynda, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň ýalkymynda, Öz milli buýsanjy, ahalteke bedewiniň keşbini döwlet tugrasynyň görküne, örküne, many-mazmunyna öwürdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň talasy bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän atşynaslyk ýörgüleri döwrebap derejede ösdürilýär. Günden-güni milli Liderimiziň talasy bilen arassa ganly ahalteke bedewleriň baş sanyny artdyrmak, Olaryň tebigy reňkleriniň özboluşlygy hem-de atlaryň gelip çykyşlary barada alymlar bilen ylmy işleri alyp barmak, şol bir wagtyň özünde atşynaslyk däpleriniň ösdürilmegini üpjün edýän ýokary derejeli şertleri döretmek meseleleri döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Taryhyň gatyny altyn harplar bilen ýazylan wakalaryň yzgiderligine ser salanymyzda, Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ahalteke bedewleriniň şan-şöhratynyň arşa galmagynda we bütin dünýä ýaň salmagynda Ýerine ýetirilen uly işleriň rowaçlyklara beslenendiginiň şaýady bolýarys. Gahryman Arkadagymyz türkmen atlarynyň goralyp saklanmagy, köpeldilmegi baradaky kararlara gol çekip, behişdi bedewleriň hak hossary boldy. Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagalasy bilen bolsa Türkmen bedewiniň milli baýramçylygy bellenilip, dabaraly wakalar bilen utgaşýar. Has dogrusy, bedew baýramçylygyny belleýän döwlet höküminde ýurdumyzyň dünýäde abraýy barha belende göterilýär. Iki müň dokuzynjy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan yglan edilen Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de şekillendiriş we amal-haşam sungatynyň eserlerinde behişdi bedewleriň gözelligini beýan eden ussat halyçylaryň, zergärleriň, suratkeşleriň we heýkeltaraşlaryň arasynda döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyny geçirmek bolsa däbe öwrüldi. Her ýyl yzygiderli geçirilýän bäsleşigiň ýeňijileri bolsa, gymmat bahaly sowgatlaryň eýeleri boldular. Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkunyň täzelenmegi hem-de Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýän atçylyk sport toplumlarynyň gurlup ulanmaga berilmegi Eziz Watanymyzda atçylyk sungatyny ösdürmäge ýardam berýän buýsançly wakalardyr. Baý binalarda bolsa häzirki wagtda behişdi bedewleri köpeltmek, seýislemek ýaly işler bilen birlikde, ýazky we güýzki at çapyşygy möwsümlerinde bolsa at çapyşyklar yzygiderli gurnalýar. Iki müň ýedinji ýylda döredilen Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary türkmen bedewlerini dünýäde dabaralandyrýar. Bu topar iri halkara bäsleşikleriň we sirk sungatynyň festiwallarynyň abraýly baýraklaryna ençeme gezek mynasyp boldy. Bu toparyň şöhratly wakalary bolsa her bir türkmeni buýsandyrýar. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen iki müň onunjy ýylda ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy döredildi. Ol geçen gysga döwürde arassa ganly ahalteke atlaryny ösdürip ýetişdirmek, atçylyk sporty üçin ýokary derejeli çapyksuwarlary taýýarlamak, şeýle-de alym ipboluklaryň we beýleki hünärmenleriň sanyny artdyrmak boýunça iş alyp barýan birnäçe atçylyk kärhanalaryny özüne jemleýän abraýly gurama öwrüldi. Häzirki döwürde assosiasiýanyň düzümine dünýäniň otuzdan gowrak döwletinden ýuridik we şahsy agzalar girýär. Elbetde, bir şanly wakanyň bolup geçenine on ýylyň geçenini nazara aýlasak, şöhratly wakalaryň birem, türkmen bedewiniň şanyna geçirilýän şanly wakalaryň buýsançly pursatlaryna şaýatlyk edýär. Aşgabatda geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň birinji mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow onuň Prezidentligine saýlandy. Ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy häzirki wagtda dürli ýurtlaryň arassa ganly ahalteke bedewlerini köpeltmek, baý tohumy kämilleşdirmek, onuň ajaýyp tohumçylyk we sport häsiýetlerini ösdürmek bilen meşgullanýan atçylarynyň özara gatnaşyklarynyň netijeli meýdançasyna öwrüldi. Assosiasiýanyň işi atçylygy ösdürmekde, hünärmenleriň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk üçin oňaýly şertleri döretmäge, özara bähbitli tejribe alyşmaga, dünýäde behişdi bedewleri giňden wagyz etmäge, birinji nobatda bolsa, dünýä medeniýetiniň ajaýyp gudraty hökmünde ahalteke bedewleriniň tohumyny aýawly saklamaga gönükdirilendir. Bularyň hemmesi rowaýata öwrülen behişdi bedewleriň hakykat janköýeri, ussat atşynas, assosiasiýanyň prezidenti, türkmen döwletiniň baştutany tarapyndan kesgitlenen Halkara ahalteke assosiasiýanyň esasy wezipeleriniň hatarynda durýar. Assosiasiýanyň mejlislerine her ýyl dünýäniň dürli ýurtlaryndan köp sanly wekiller gatnaşýarlar. Daşary ýurtlardan we Türkmenistandan assosiasiýa agza bolmaga isleg bildirýän edara görnüşli hem-de şahsy taraplaryň sany barha köpelýär. Bu bolsa dünýä halklarynyň behişdi bedewlerimize bolan söýgüsiniň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygyndaky assosiasiýanyň agzalarynyň sanynyň artmagy, olaryň ylalaşykly işi türkmen halkynyň milli baýlygy, umumadamzat gymmatlyklarynyň genji-hazynasynyň bahasyna ýetip bolmajak goşandy bolan ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny hasam artdyrmak boýunça işiň gerimini ep-esli giňeltmäge mümkinçilik berýär. Assosiasiýanyň her ýyl Türkmen bedewiniň baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän mejlislerinde onuň işiniň netijelerine hem-de hyzmatdaşlygyň geljegi bilen baglanyşykly meselelerine garalýar. Hünärmenleri hem-de meşhur behişdi bedewleriň muşdaklarynyň şeýle yzygiderli duşuşyklary hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny işläp taýýarlamaga ýardam edýär, ony täze bilelikdäki taslamalar, derwaýys pikirler we işjeň duşuşyklar bilen baýlaşdyrýar. Biziň ganatly bedewlerimiz milli we dünýä medeniýetiniň taryhy ähmiýetli gudraty bolmagynda galmak bilen, ýurdumyzyň üstünlikleriniň nyşanyna, ata-babalarymyzyň hasyl bolan arzuwlarynyň alamatyna öwrüldi. Ahalteke atşynaslygynyň ösdürilmegi Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan derejesine çykaryldy. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan bu pudakda durmuşa geçirilýän döwlet syýasaty atçylygyň netijeli ösdürilmegi üçin amatly şertleri döretmäge, ilkinji nobatda bolsa, ahalteke atlarynyň tohumyny dünýä medeniýetiniň ajaýyp gudraty hökmünde aýawly saklamaga gönükdirilendir. Ahalteke bedewiniň seýrek duş gelýän gymmatly häsiýetleri we özboluşly aýratynlygy ençeme asyrlaryň dowamynda bir durkun saklap geldi. Munuň özi tebigy we geografik ýagdaýlar bilen, hem-de şeýle kämil bedew ösdürip ýetişdirmegi başaran türkmen halkynyň özboluşlygy bilen şertlendirilip, diňe bir taryhçylaryň däl, eýsem, atşynas hünärmenleriň, seçgiçi alymlaryň örän dykgatly üns bermegine mynasypdyr. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary we ýadawsyz aladasy netijesinde dünýäniň ähli künjekleriniň atşynaslary ahalteke bedewleriniň watanyna gelip görmäge, Bu ylmy maslahatlara, baýramçylyklara bagyşlanan çärelere gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar. Bu duşuşyklar, yzygiderli tejribe alşylmagy, bu ulgamda işleýänleriň hemmesi üçin örän möhümdir. Döwlet Baştutanymyz Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýanyň daşary ýurtly agzalarynyň işini yzygiderli goldaýar, olara döwlet sylaglaryny gowşurýar. Munuň özi türkmen halkynyň milli gymmatlygyna hormat goýýan daşary ýurtly atşynaslaryň alyp barýan işlerine özboluşly jogapdyr. Milli Liderimiziň nygtaşy ýaly, bu ugurda geçirilýän işler türkmen halkynyň baý mirasyna söýginiň we hormatyň aýdyň mysaly hem-de dünýäniň dürli ýurtlarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyny mundan beýlägem pugtalandyrmaga saldamly goşantdyr. Ahalteke atçylygy pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlägem kämilleşdirmek hem-de öňdebaryjy tejribäni alyşmagyň has oňaýly ýollaryny gözlemek assosiasiýanyň agzalarynyň bilelikde alyp barýan işleri hasam ähmiýetlidir. Umuman bularyň ählisi assosiasiýanyň binýadynda hemmetaraplaýyn gatnaşyklar üçin amatly mümkinçilikler açýar. Şunda assosiasiýanyň agzalarynyň bu möhüm işde işjeň orny eýeleýändigi bellenmäge mynasypdyr. Olar diňe bir öz ýurtlarynda däl, eýsem dünýä möçberinde-de ahalteke atçylygyny wagyz etmäge salnamly goşant goşýarlar. Yzygiderli geçirilýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýanyň alyp barýan işi meşhur atçylygyny bütin dünýäde ösdürmek, täze şertlerde bilelikdäki işiň binýadyny üpjün etmek hem-de iri halkara atçylyk we sport merkezi hökmünde Türkmenistanyň eýeleýän ornuny mundan beýlägem pugtalandyrmak boýunça bitewi strategiýany durmuşa geçirmekde möhüm orny eýeleýär. At münmekligiňem, ony idetmekligiňem, halypa seýis hökmünde şägirt ýetişdirmekligiňem ussady Gahryman Arkadagymyzyň bedew atlar bilen syrdaş bolýan pursatlaryny synlaýan her bir türkmeniň öz milli köklerine bolan buýsanjy, Bagtyýar şu günde bolan guwanjy goşalanýa. Çünki bu beýik mirasy nesillere geçirmek, bütin dünýäde dabaralandyrmak işem hut eziz Arkadagymyzyň öz nusgalyk mekdebidir. Hormatly Prezidentimiziň gollamagynda ýurdumyzda milli sirk sungatam ösdürilýär. Iki müň onunjy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Döwlet sirki gaýtadan işläp başlady. Onuň binasynyň durky toplumlaýyn täzelenenden hem-de häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylandan soň, tehniki taýdan has çylşyrymly çykyşlary ýerine ýetirmek üçin mümkinçilikler döredildi. Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda bu ýerde gurnalan şärler göreni haýrana goýdy. Bu wakalar bolsa taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyldy. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda türkmen bedewiniň baýramçylygyny dabaraly geçirmek indi asylly däbe öwrüldi. Iki müň on birinji ýylyň aprel aýynda giňden bellenip geçilýän Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli geçirilýän dabaralar Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynda geçirildi. Ajaýyp bedewleriň şu gezekki gözellik bäsleşigi hem türkmen halkynyň iň gowy milli atçylyk däplerini ösdürmäge hem-de naýbaşy ahalteke bedewlerini giňden wagyz etmäge, ýyndamlygy we gaýtalanmajak tebigy gözelligi bilen meşhur bolan Bedewlerimiziň at-owazasyny hasam belende götermäge, şol sanda çeperçilik serişdeleri arkaly bu milli gymmatlygymyzy beýan etmäge gönükdirilendir. Bu ýerde gurnalan dabaranyň barşynda hormatly Prezidentimiz toý lybasyny geýip, Şagadam atly ajaýyp ahalteke bedewine atlanip, syn meýdançasynda bedewli gezim edýär. Milli Liderimiziň atlanan syn-syratly, gözelligiň nusgasy bolan gyraty Şagadam belentden ýaňlanýan aýdym-sazyň astynda täsin oýunlar edýär. At çapmaň ussady, hormatly Prezidentimiziň ajaýyp bedew şagadam bilen görkezen täsin tomaşasy bu ýere ýygnananlary haýran galdyrdy. Hormatly Prezidentimiz şagadam bilen aýlawyň çapuw ýodasyna çykýar. Bedew aty atlanan hormatly Prezidentimiz şagadamy çarpaýa galdyryp, öň atdy hereketi bilen öňe okdurylyp, bütin aýlaw ýodasyny at çapdyryp geçmegi toý-dabara gatnaşyjylary haýrana goýdy. Edil şol pursat hormatly Prezidentimiziň sag egnine Bu giň meýdandan asmana göterilen ak kepderileriň biri gonýar. Elbetde, bu ýerde ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de şekillendiriş we amal-haşam sungatynyň eserlerinde bekişli bedewleriň gözelligini beýan eden ussat halyçylaryň, zergärleriň, suratkeşleriň we heýkeltaraşlaryň arasyndaky döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerem sylaglanyldy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli ýurdumyzda atçylygy ösdürmekde, türkmen halkynyň genji-hazynasyna öwrülen behişdi bedewleri ýetişdirmekde, olaryň gadymy ugurlaryny dikeltmekde, dünýäde meşhurlygyny we şan-şöhratyny hasam belende götermekde bitiren hyzmatlary we köp ýyllaryň dowamynda çeken netijeli hem-de halal zähmeti üçin atçylaryň toparyna dabaraly ýagdaýda döwlet sylaglaryny gowşurdy. Iki müň on birinji ýylda giňden bellenip geçilen Türkmen bedewiniň baýramçylygynyň esasy aýratynlyklarynyň biri, welaýatlarda gurlan atçylyk sport toplumlarynyň açylyş dabaralarynyn bolup geçmegi bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyldy. Hormatly Prezidentimiz teleköpri arkaly atçylyk sport toplumlarynyň her biriniň açylyşyna ak pata berýär, olaryň işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýär. Hem-de ýerlerde belentden ýaýbaňlanýan dabaralara tomaşa edýär. Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda gurlup ulanma berlen Atçylyk sport toplumlary halkara derejesinde gabat gelýär. Ulanmaga berlen atçylyk sport toplumlary özleriniň binagärçilik aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Olaryň her biriniň münberleri üç müň tomaşaçy orunlyk bolup, toplumlaryň her biriniň athanalary iki ýüz ata niýetlenendir. Olarda ahalteke bedewlerini saklamak hem-de olara ideg etmek üçin hemme şertler döredilipdir. Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli bu ýerde gurnalan şärler bolsa at çapyşyklar bilen dowam etdirildi. Sportuň dürli görnüşine janköýerlik mahsus bolup, ol hakyky şatlyk-şagalaň ýagdaýynda geçýär. At çapyşyklary öz gözelligi bilen aklyňy haýran edýär. Oňa gatnaşýan çapyksuwarlar bilen bedew birlikde öz güýç-gaýratlary, başarjaňlygy, zehinleri bilen uly täsir galdyrýar. Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli geçirilen at çapyşygynyň ýeňijilerine bolsa Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen gymmat bahaly awtoulaglar gowşurylýar. Munuň özi bolsa çapyksuwarlarda we tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Iki müň on ikinji ýylda geçirilen Türkmen bedewiniň baýramçylygam täsirli wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Gözelligiň we kämilligiň naýbaşy nusgasy hökmünde ykrar edilen ahalteke bedewi Türkmenistanyň täze taryhy eýýamyndaky okgunly ösüşiniň baş nyşanyna öwrüldi. Ahalteke bedewlerine belent sarpa goýýan milli Liderimiziň ýadawsyz tagalalary netijesinde Türkmenistanda şöhratly däpleri özünde jemleýän ýurdumyzyň atçylygyny gorap saklamak hem-de ony üstünlikli dowam etdirmek, Atçylyk sportuny ösdürmek, ajaýyp ahalteke bedewlerini dünýä ýüzünde wagyz etmek üçin ähli şertler we mümkinçilikler döredildi. Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde ýerleşýän Halkara atçylyk sport toplumy dabara gatnaýjylary we myhmanlary baýramçylyga mahsus ýagdaýda garşylady. Ýedi müň tomaşaçy orunlyk Halkara atçylyk sport toplumynyň umumy meýdany togsan gektardan gowrak bolup, onda çapuw ýodalaryndan başga-da, on sany athana, Bedewlere ideg edýän bölüm, atlar üçin weterinar barlaghanasy we birnäçe ýöriteleşdirilen desgalar bar. Şeýle-de toplumyň hataryna sirk manýažy, açyk we ýapyk görnüşli atçylyk sporty bilen meşgullanmak üçin binalary özüne jemleýär. Hormatly Prezidentimiz Halkara atçylyk sport toplumyna gelip, bu ýerde türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli dabarlara gatnaşdy. Şol ýylky dabarlara Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Ruslan Minnihanow hem gatnaşdy. Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabaralarynda Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi atly halkara bäsleşiginiň jemleri jemlenildi. Baýramçylyk dabarasynyň barşynda halkara atçylyk sport toplumynda däbe öwrülen at çapyşyklary guraldy. Iki müň metr aralyk boýunça geçirilen çapyşygam örän täsirli boldy. Oňa dört we uly ýaşar bedewleriň onsy gatnaşdy. Oňa türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin dürli ýurtlardan gelen ussat çapyksuwarlaryň hem gatnaşandygyny aýratyn bellemeli. Bu çapyşykda Azerbaýjandan Ýagup Musaýew, Russiýa Federasiýasyndan Muhtar Guseýnow, Eýran Yslam Respublikasyndan Sattar Mehrani, Fransiýadan Fridrik Spanýu, Kanadadan Fransika Anderson, Çehiýadan Martin Piruş Tagynyň öz ussatlyklaryny görkezmekleri üçin ajaýyp mümkinçilik boldy. Şunda Şatlyk diýen bedewe atlanan Ykbal Saparow ýeňiji boldy. Ol bu aralygy iki minut, otuz ýedi sekuntda geçmegi başardy. Sapaly diýen bedewi çapan Fridrik Spanýu ikinji, Begençmyrat Agamyradow bolsa Şirwan atly bedewde üçünji orny eýelediler. Bu ýaryşda birinji gelen çapyksuwara bäsleşigiň baş baýragy bolan awtomobilden başga-da, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan ahalteke bedewiniň altyndan heýkeli gowşuryldy. Altyn çaýylan şeýle keýkele ikinji orna düşen çapyksuwar mynasyp boldy. Üçünji orny eýelän çapyksuwar bolsa Ahalteke bedewiniň kümüş heýkeliniň eýesi boldy. Ýeňijileriň üçüsine-de Ahalteke bedewiniň şekili janlandyrylan türkmen halysy dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. At çapyşyklary tamamlanansoň, halkara atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli geçirilen bäsleşikleriň ýeňijilerine Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan degişli baýraklaryň gowşurylmagy bolsa baýramçylyk dabaralyrynyň şowhunyny artdyrdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň ýeňijilerini, şeýle-de behişdi bedewleriň keşbini beýan etmek boýunça döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy bilen dowam etdi. Hormatly Prezidentimiz dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda çapyksuwarlaryň milli lybasyny meýdança gelýär. Milli Liderimiz bedewe atlanyp, at gezdirilýän meýdança çykýar. Topluma ýygnanan köp sanly tomaşaçylar bu pursatlara haýran galmak bilen syn edýärler. Milli Liderimiz tejribeli çapyksuwar hökmünde öz atynyň her bir ugra gönükdirilen hereketine beletlik bilen at üstünde özüni ussatlarça alyp barýar. Şowhunly we dabaraly el çarpyşmalaryň astynda Bagtyýar atly bedewiň dürli hereketleri, Göwün göteriji oýunlary dabara gatnaşyjylarda örän uly täsir galdyrdy. Soňra milli Liderimiz ak kan atyna atlanyp, syn ediş meýdançasynda ata birnäçe täsin hereketler etdirip, aýlawyň çapyşyk meýdançasyna çykdy. Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentine baýramçylyk atly ýörişine taýýarlyk barada hasabat berilýär. Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşy Goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça döredilen Ýaragly Güýçleriniň we Içeri işler ministrliginiň atly goşun harby bölümleriniň, şeýle-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan gelen atly ýigitleriň toparlarynyň wekilçilik edýän dabaraly atly ýörişe gatnaýjylaryň başyny çekip gelýän döwlet Baştutanymyz dabaraly ýörişi açýar. Bu dabaraly ýöriş döredijilik joşguny bilen ganatlanyp, Türkmenistan döwletiniň täze eýýamynda belentliklere barýan ýolda ynamyny alamatlandyryp, ýurduň kuwwatyny we täze belent maksatlara ýetmäge bolan ynamly ädimlerini ýüze çykarýar. Atlaryň dabaraly hatary şöhratyň we ynsanperwerligiň, ahalteke atlarynyň iň mynasyp derejelerine kybap gelýän türkmen halkynyň iň oňat häsiýetleriniň özboluşly nusgasyny beýan edýär. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna degişli ak öýleriň ýanynda gadymy türkmen däp-dessurlary beýan edilýär. Atyrylan toý gazanlarynda milli tagamlar taýýarlanýar. Joşguly ýaşlar küştdepdi tansyny ýerine ýetirýärler. Bir söz bilen aýdylanda, bu ýerde uly hem-de agzybir maşgalany alamatlandyrýan ajaýyp görnüş döredilipdir. Gözelligiň we çeýeligiň özboluşly nyşany alamatlandyrýan ak ganatly bedewe atlanan döwlet Baştutanymyzyň ýoly şu ak öýleriň deňinden geçdi. Bu ýerde milli Liderimiz şowhun bilen garşylandy. Ak öýleriň biriniň ýanyna bir oglanjyk eli kiçijik güjükli hormatly Prezidentimiziň ýanyna geldi. Ol döwlet Baştutanymyza bu köpejigi gowşuryp, güjüjik bilen bolan oýny hakynda uly joşgun bilen Milli Liderimize gürrüň berdi. Döwlet Baştutanymyz oglanjygyň şatlygyna şärik bolup, alabajygy eline aldy we ony sypalaşdyrdy. Alabaý tohumdaky itler türkmen halkynyň dünýä beren ýene-de bir milli gymmatlygydyr. Iki müň on dördünji ýylyň şöhratly ýyl ýazgylarynyň wakalaryna hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ady rowata öwrülen Ýanardag atly bedewiň heýkeli oturdylan binanyň açylyş dabarasy bilen utgaşyp gitdi. Ýanardag bedewi türkmen taryhynda aýratyn hormata mynasypdyr. Türkmenistanyň Döwlet tugrasynda orun almak bilen, ol ýurduň resmi nyşanyna, onuň belli nusgasyna öwrüldi. Ýanardagyň heýkeli oturdylan täze binanyň ýanynda taýçanagyň bolmagy bu ady rowata öwrülen nesil ugrunyň dowamat dowam bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bedew baýramçylygy mynasybetli geçirilýän dabaralar ahalteke atçylyk toplumynda dowam etdi. Halypa çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda baýramçylyk at çapyşygynyň başlanýandygy mälim edilýär. Dabaranyň dowamynda ýaş nesilleri hünär taýdan terbiýeläp ýetişdirýän halypalaryň adyna hoşniýetli sözler aýdylýar. Soňra bu bäsleşige gatnaşýan bedewler hem-de olaryň menzili, at eýeleri, olaryň seýisleri we çapyksuwarlar yglan edilýär. Dabara gatnaşyjylar türkmen çapyksuwarlarynyň lybasyny geýnen hormatly Prezidentimizi şatlyk-şowhun bilen garşyladylar. Milli Liderimiz çapyw ýodasyna çykyp, Garahan atly ýedinji belgili bedewe atlandy.
Mähriban ildeşler, ine, özüniň ajaýyp görnüşleri bilen, ajaýyp hereketi bilen tomaşaçylara özüni tanyşdyrýan Garahan, oňa bolsa halypa çapyksuwar Gurbanguly Berdimuhamedow, biziň Gahryman Arkadagymyz atlandy. Ine, ol häzir halypa şapywarlaryň bäsleşigine gatnaşmak üçin çapyw ýodasyna çykar. Ine, bu çapyşykda halypa çapywarlar özleriniň ussatlyklaryny, ezberliklerini görkezerler. Ine, häzir Gahryman Arkadagymyz özüniň Garahany bilen çapyw ýodasynda. Halypa çapywarlar bu bäsleşikde bir müň iki ýüz metr aralykdan güýçli ynanşarlar. Elbetde, bu günki çykyş edýän çapykwarlaryň arasynda men-men diýen güýçli çapykwarlar bar. Elbetde, biri-biriniň tejribesi, biri-birine bolan bir yhlas, atlara bolan hyjuw has-da artýar. Bunu bolsa ine häzirki boljak bäsleşigem görkezer diýip biz garaşýas. Ine häzir biziň Gahryman Arkadagymyz özüniň Garahany bilen badalga tarap Ýola düşdi ýene sanlyja pursatlardan ine halypa şapbuarlaryň bäsleşigi başlanar. Ine-de bir müň iki ýüz metrlik badalga. Üns beriň! Ine-de atlar ýola düşdüler. Sag gidip, aman geliň! Ine halypa şapbuarlaryň, ussat şapbuarlaryň bäsleşigi. Ine häzir ýaryşyň öňüni Gerçek çekip barýar. Onuň yz ýanyndan Garahan, üçünji bolup Ýaşlyk barýar. Ine biri-birinden ussat, biri-birinden Ezber çapykwarlaryň bäsleşige ýiti häsiýete eýe bolýar. Ine, görşüňiz ýaly, häzir hem Gerçek munuň gapdalyna ine Garahan geldi. Indi Garahan Gerçek bilen deň aýak urmaga çalyşýar. Aýagyny ýeňil alyp, ýeriň gaýmagyny bozmaýyn diýýän ýaly, ýyldyrym kimin süýnüp barýan bedewler, at üstündäki halypa çapykwarlar, ylla diýersiň, öz aralaryndaky bäsleşigi diýseň çekeleşik alyp barýarlar. Üns beriň, ine şu ýerde-de Garahan. Ýer çeň deňinden ýetip geçýär. Ine, iň soňky öwrümden dogry ýola düşenden soň, Gara hanyň aýak urşy has-da batlanýar. Gara hany çapyp gelýän halypa Çapbuwar, Gahryman Arkadagymyz halypa Çapbuwarlara baş bolup, ýaryşyň öňüni çekip gelýär. Synlaň, tomaşa ediň, şeýle şatlykly pursatlarda, tolgundyryjy pursatlarda, Bu ajaýyp görnüşler bize eziz halkyny, mähriban ýurduny bedew bady bilen öňe alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň has-da rowaçlanýan asylly işlerini ýada salýar. Ýene-de görşüňiz ýaly, hormatly ildeşler, Gahryman Arkadagymyz öz Garahany bilen pellehanadan birinji bolup geçmegi başarýar. Tomaşaçylaryň şowhunyna göwni göterilen Garahan barha-barha öňe okdurylyp, dyzynyň kuwwatlydygyny görkezmegi-de başarýar. Gözüňiz aýdyň Gahryman Arkadagymyz, gözüňiz aýdyň ilimiz, günümiz, gözüňiz aýdyň hormatly tomaşaçylar, hormatly janköýerler! Ine, halypa çapykwarlaryň bu bäsleşiginde biziň Gahryman Arkadagymyz özüniň ussatlygyny, ussatlyk mekdebini ýene bir ýola görkezmegi başardy.
Halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy hasam täsirli boldy. Bu çapyşykda ikinji we üçünji orna mynasyp bolanlara awtoulaglaryň açarlary gowşuryldy. Birinji orun üçin bolsa ajaýyp Beg han atly bedew baýrak berildi. Ol bu bäsleşikde ýeňiji bolan hormatly Prezidentimize gowşuryldy. Ozal münüş görmedik Sarç bedew atlaryň hal-ýagdaýyna, häsiýetine düşünmekde ýeterlik tejribesi bolan Hormatly Prezidentimiziň erjelligi Beghanyň sazlaşykly ýöremegini şertlendirdi. Meýdançada öwrüm eden döwlet Baştutanymyz bedewiň başyny çapuw ýodasyna tarap burdy. Çapuw ýodasyna düşen Beghanyň aýaklary sazlaşykly hereket edip başlady. Çapyksuwaryň her bir emrini gyşarnyksyz ýerine ýetirýän bedew aýak urşuny hasam üýtgedip, tans hereketlerini ýerine ýetirdi.

Bu pursatlary synan her bir adamyň bu görnüşe döwletlige, rowaçlyga ýorandygy aýdyň hakykatdyr. Çünki parahatçylygyň, abadançylygyň, rowaçlygyň nyşany bolan ak kepderiniň Milli Liderimiziň egnine gonmagy halkymyzyň eşret ýoly bilen ak ertirlere gadam goýýandygyny, ýurdumyzyň rowaçlyklara beslenýändigini alamatlandyrýan ýagdaýa öwrüldi. Soňra döwlet Baştutanymyz Behany öz erkine sürüp, dabarlar meýdançasyna geldi. Bu ýerde çapyksuwar bilen bedewiň isleg-arzuwynyň ajaýyp sazlaşygy emele geldi. Hormatly Prezidentimiziň atlanan çarç bedewi bu ýerde ahalteke bedewlerine mahsus görnüşde çarpaýa galdy. Bedewiň hyjuw bilen çarpaýa galmagy türkmen halkynda gadymy döwürlerden bäri belli bolan At rysgy alnynda diýen jümläni äşgär edýän ýagdaý hasaplanýar. Bu görnüşleri synlan tomaşaçylaryň, dabara gatnaşyjylaryň şowhun-şatlygynyň, buýsanjynyň çägi bolmady. Olar hormatly Prezidentimizi uly üstünlik bilen gutladylar we eşretli zaman üçin hoşallyklaryny mälim etdiler. Döwlet Baştutanymyz özüne baýrak hökmünde gowşurylan ajaýyp bedewi Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparyna berýändigini mälim etdi. Şeýlelikde, bu ajaýyp sowgat, Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen we Watanymyzyň çäkleriniň daşynda türkmen çapyksuwarlyk sungatynyň şöhratyny belende galdyran toparyň iň ýaş wekiline gowşuryldy. Iki müň on dördünji ýyla geçirilen baýramçylyk dabaraly halkara atçylyk sport toplumynda geçirilip, bu dabaralara hormatly Prezidentimiz we Türkiýe Respublikasynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentleri gatnaşdylar. Üç ýurduň baştutanlary öz ýollaryny ahalteke bedewine tirkelen paýtun bilen dowam etdiler we esasy dabaralaryň geçirilýän ýerine geldiler. Baýramçylyk dabaralary at çapyşyk bilen utgaşdy. Hormatly myhmanlaryň gatnaşmagynda geçirilen at çapyşyklarynyň ýeňijilerine bolsa gymmat bahaly awtoulaglar gowşuryldy. Iki müň on dördünji ýylda Aşgabadyň atçylyk sport toplumynyň ýanyna ýapyk manežli täze okuw merkeziniň açylmagy bolsa türkmen türgenleriniň baş öwretmek we päsgelçiliklerden geçmek boýunça tälimleri ussatlyk bilen öwrenmekleri üçin uly ähmiýete eýe boldy. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda ýola goýlan ýetginjek çapyksuwarlaryň bäsleşigi atşynaslyga höwesek ýetginjekleriň arasynda hasam giň goldawa eýe boldy. Şeýlelikde, ýazky we güýzki at çapyşyk möwsümlerinde geçirilýän ýetginjek çapyksuwarlaryň muşdaklarynyň sany artdy. Ýeri gelende aýtsak, milli Liderimiziň başlangyjy bilen badalga berlen ýetginjek çapyksuwarlaryň ilkinji bäsleşigine at çapmagyň we oňa ideg etmegiň inçe syrlaryny atasyndan irginsizlik bilen öwrenýän Arkadag Prezidentimiziň agtygy Kerimiň ýeňiji bolmagy ýetginjekleriň arasynda guralýan bäsleşikleriň ähmiýetini we derejesini belende göterdi. Toý gününiň ilkinji
çapyşygyna gatnaşýan atlar ine ýola düşdüler. Ýer wakaly. Ýeri ýetginje bolanlar bu çapyşykda nähili netijeleri görkezerlerkä? Ine-de atlar bir toplumrak ýagdaýda diýen ýaly, ine häzir ýoluň iç ýüzüni alyp Dowamat gelýär, onuň yz ýanyndan bolsa Garagunan barýar. Ine häzirem synlaşyňyz ýaly Çapygodadyň iç ýüzüni alyp Dowamat gelýär, onuň yz ýanyndan Garagunan, ine beýleki atlaram Dowamadyň yzyndan ýetmäge çalyşýarlar. Ýöne dowamat kem-kemden öz aýagurşuny barha batlandyrýar. Ine, synlaň, tomaşa ediň, keremli türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilen ajaýyp bedewlerimiz bu günki toý gününde-de toýuň hakyky ýaraşygy. Ine, synlaň, tomaşa ediň, atlaryň aýagurşy Alla diýersiň ýerläp uçýan laçyn guşlary ýada salýar. Ine, üçünji bolubam Adadam aýagurşuny barha batlandyrýar. Ine-de, ýaş. Atlar, üç ýaşar atlar iň soňky öwrümden dogry ýola düşdüler. Ine-de atlaryň aýak urşuny kesgitleýän iň soňky metrler. Ine, synlaýşyňyz ýaly, häzirem Dowamat çapyk ýodadynyň iç ýuduny alyp öňden gelmegini dowam etdirýär. Beýleki atlaram Dowamadyň yzyna ýetmäge çalyşýarlar. Ýöne Dowamat aýak urşuny barha, barha batlandyrýar. Ine. Toý-dabaranyň şatlyk-şowhuny bolsa al-asmana göterilýär, duýgur bedewlerimiz bolsa öz aralaryndaky bäsleşigi has-da ýiti görnüşde alyp barýarlar. Ine-de pellehanadan birinji bolup dowamat geçýär. Berekella Kerim, berekella! Ine, ýaryşda ýeňiş gazanmagy başaran dowamat pellehanadan birinji bolup geçmegi-de başarýar.
Şeýlelik bilen, özüniň ýeňişini dabarlandyran Kerim Bu bäsleşige ak ýol arzuw edip, oňa gatnaşan ýetginjekleriň sanynyň yzgiderli artjakdygyna ynam bildirdi. Salam, ýeňşiň gutly bolsun! Ilki bilen özüňi tanyş etseň. Men Aşgabat şäherinäki kyrk üçünji mekdebiniň altynjy synp okuwçysy Kerimguly Berdimuhamedow, on iki ýaşymda. Kerimguly, ine, şu günki ýetginjekleriň arasynda geçirilen çapyşykda gazanan ýeňşiň bilen seni tüýs ýüregimizden gutlaýas. Sag boluň.
Kerimguly, haçandan bäri sen at çapyşyk bilen meşgul bolýaň hem-de at çapmagy kimden öwrendiň? Men at münmegi alty ýaşymdan öwrenip başladym. Soňky iki-üç ýylyň dowamynda at çapmagy hem öwrendim. Maňa at münmegi, at çapmagy atam öwretdi. Atamyň boş wagtlary atlaryň ýanyna bile gidýäris. Şonda atam atlary seýisleýän wagty maňa hem at çapmagy inçe tälimlerini öwretdi. Kerimguly, şu çapyşykda ýeňiş gazanmak saňa kyn düşdümi? Nähili duýgulary başdan geçirdiň? Men at çapyşygynda atamyň öwreden tälimlerini ulandym. Ilkibada badalgadan çykamda, atyň güýjüni artykmaç sarp etmez ýaly öňe gitjek bolmadym. Onsoň pellehana golaýlaşdygymyzça, Aty öz erkine goýberdim. Soňky öwrüm dögen ýola düşüp, doly güýjüme daradym. Şeýdip maňa birinji gelmek miýesser etdi. Kerimguly, ynha biz bilýäs, sen öz okuwyňdan boş wagtyň saz sungaty bilen, sportuň dürli görnüşleri bilen, ýagny sport maşyny, welosiped sürmek, at çapmak bilen meşgullanýaň. Bu zatlaryň ählisini utgaşdyrmak saňa kyn düşenokmy? Ýok, bu zatlaryň esasan meň okuwyma päsgel bermeýär. Sportuň dürli görnüşleri, at çapmak, saz çalmak meni has-da uly işlere höweslendirýär. Atam maňa ýaşlykdan köp okamagy, hünär öwrenmegi maslahat berýär. Köp sag bol Kerim, ynha şu günki ýetginjekleň arasynda geçirilen çapyşda gazanan ýeňşiň bilen seni tüýs ýürekden gutlaýas.

Hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň halk atşynasy diýen Türkmenistanyň hormatly ady dakyldy. Şol baýramçylyk dabarlary halkara atçylyk sport toplumynda mynasyp dabaralandyryldy. Behişdi bedewlere aýratyn gadyr goýýan, olaryň hüý-häsiýetine belent döwlet Baştutanymyz bedewler bilen didarlaşmak we at çapmak bilen meşgullanmaga wagt tapyp, bu ýörelgäni yzygiderli dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň at çapmaga ussatdygyna hemmeler şaýatdyr. Milli Liderimiz ahalteke bedewleriniň özüniň buýsanjy, milli gymmatlyk hökmündäki dabarasy bilen dünýäde deňsiz-taýsyzdygyny belleýär. Türkmen halkynyň asylly atşynaslyk däpleriniň kämilleşdirilmegi, milli atçylyk sportunyň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli alada edýär. Iki müň on altynjy ýylyň on ýedinji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz atçylyk sport toplumyndaky bedewler bilen didarlaşyp, Melek han atly bedewde çapuw ýodasyna çykyp, birsellem gezim etdi. Ahalteke bedewi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyplyklaryny, ruhy ýokary göterilişini özünde jemleýär. Iki müň on altynjy ýylyň ýigrimi birinji aprelinde ählihalk tarapyndan bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda açyk maneži ulanmaga bermek dabarasy boldy. Şeýle-de ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda at çapyşygy geçirildi. Durky doly täzelenip, döwrebap derejede abadanlaşdyrylan, täze görnüşe giren aýlawda türkmen bedewiniň şanyna baýramçylyk dabaralyrynyň guralmagy, bu ýerde ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda bäsleşikleriň geçirilmegi ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän atçylyk ýörelgeleriniň we bu ugra degişli ýagşy dessurlaryň dowamat dowam bolýandygyny alamatlandyrýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Soňra çapyşyklar dowam etdi. Atçylyk sport toplumynyň münberlerini dolduryp oturan adamlar çapyşyklara haýran galmak bilen tomaşa etdiler. Soňra çapyşyklaryň ýeňijilerine degişli baýraklary we hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşurmak dabarasy boldy. Iki müň on altynjy ýylyň ýigrimi ikinji aprelinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda täze gurlan Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň, hem-de Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Kärdek geňeşliginde Aba Annaýew obasynyň açylmagy milli senenamamyzyň bu ajaýyp senesine gabatlanyldy. Dabaraly ýagdaýda täze Halkara ahalteke atçylyk toplumy açylyp ulanmaga berilýär. Bu ýerde atlary köpeltmek, saklamak hem-de sport türgenleşiklerini geçirmek, şeýle-de atşynas seýisleri, ýokary derejeli ussat çapyksuwarlary taýýarlamak üçin hemme zerur şertler döredildi. Bu ýerde türgenleşik meýdançalary bilen bir hatarda, atlary gezdirmek üçin meýdançalar hem göz öňünde tutuldy. Bu ýerde ýurdumyzyň atçylygynda toplanan köpasyrlyk tejribe we bu ugurda ylmyň täze gazananlary sazlaşykly utgaşdyrylmagy barada işleriň ýerine ýetirilmegini, şeýle-de athanalar gurlanda we enjamlaşdyrylanda iň gowy dünýä tehnologiýalaryny ulanmagyň, tohumçylyk hojalygyny ýöretmegiň ylmy taýdan esaslandyrylan usullaryny peýdalanmagyň zerurdygy barada hormatly Prezidentimiz nygtap geçdi. Soňra hormatly Prezidentimiz täze döredilen Aba Annaýew obasyna tarap ugrady. Bu ýerde ýaşaýyş-durmuş maksatly döwrebap desgalaryň, şol sanda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň hünärmenleri, olaryň maşgalalary üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň toplumy bina edildi. Täze gurlan ýaşaýyş jaýlary tarap ýol ugrunda Döwlet Baştutanymyz hormatly ýaşulyň ýanyna bardy. Milli Liderimiz olar bilen görşüp, saglygy, gündelik aladalary bilen gyzyklandy. Şunuň bilen ballykda, hormatly Prezidentimiziň şeýle duşuşyklara hemişe aýratyn üns berip, ýaşuly nesliň wekillerine çuňňur hormat goýýandygyny bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiz täze gurlan jaýlary synlap, olaryň birine öz hyzmatlary üçin Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, we Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary diýen hormatly atlara mynasyp bolan tejribeli seýis Agamyradowyň maşgalasynyň göçüp gelen jaýyna baryp gördi. Ençeme ýyllaryň dowamynda çapyksuwar bolan hem-de bedewleri ösdürip ýetişdiren hormatly seýis we onuň maşgalasynyň agzalary döwlet Baştutanymyzy mähirli garşylady. Seýisiň agtyklary hormatly Prezidentimiziň beýik asylly işlerini hem-de mähriban Watanymyzyň gazananlaryny wasp edýän goşgulary okap berdiler. Iki müň on altynjy ýylyň aprel aýynda geçirilen Türkmen bedewiniň milli baýramy şatlyk-şowhuna, belent dabaralara baý boldy. Baýramçylygyň milli Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi bäş ýyllygynyň hormatyna guralan dabaralar bilen utgaşmagy bu çäräniň ähmiýetini hasam artdyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen bedewleriniň şanyna guralýan baýramçylyk çäresinde dabaraly atly ýörişiň geçirilmegine badalga berdi. Şol gün döwlet Baştutanymyz atly toparlara ýolbaşçylyk edip, Ak paýtunlara atlanan ýurdumyzyň belli ýerine ýetirijileriniň ajaýyp döwri wasp edýän aýdymlar bilen utgaşan dabaraly ýörişi açdy. Köp asyrlaryň dowamynda nesilden-nesle geçip, biziň günlerimize ýeten halk döredijiliginiň dürdäneleri bolan toý aýdymlarynda, dessanlarda, rowaýatlarda, nakyllarda, matallarda bedewiň keşbi örän nurana we köpöwüşginli beýan edilýär. Şeýle çeper döredijilikde halkymyzyň, milletiň köpasyrlyk buýsanjyna öwrülen bedewlere bolan söýgüsi äşgär duýulýar.

Döwlet Baştutanymyz sungat ussatlarynyň çykyşlaryna tomaşa edip barşyna, toplumyň çäginde hatara gurlan ak öýlere ýakynlaşanda sähelçe aýak çekdi. Şol pursatda berkarar ýurdumyzyň nurana asmanynda ak kepderileriň ýigrimi bäşisi peýda boldy. Milli Liderimiz parahatçylygyň, asudalygyň we bagtyýarlygyň baş nyşany hasaplanýan kepderilere syn eden pursatynda, olaryň biri aşaklygyna inip, hormatly Prezidentimiziň egnine döwlet guşy bolup gondy. Bu görnüşler Arkadag Prezidentimiziň ynsanperwerlik ýörelgeleriniň älemşiri rowaç alýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Ak öýleriň ýanynda bolsa toý çärleri ýaýbaňlandyryldy. Hormatly Prezidentimiz toplumyň çägi bilen aýlanyp, tomaşaçylaryň münberiniň öňündäki meýdança gelip, Miras atly nurana bedewini çarpaýa galdyrdy. Munuň özi halkymyzyň belent ruhuny, ýurdumyzyň ösüşlere, uly üstünliklere bolan ynamly gadamyny alamatlandyrýan pursatlara öwrüldi. Döwlet Baştutanymyz ýaşlary ýene bir ýola gutlap, olara täze durmuşda bagt arzuw etdi hem-de şöhratly Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparyna ýene bir maşgalanyň emele gelýändigini guwanç bilen belledi. Milli Liderimiz ýaşlara täze gurlan ýaşaýyş jaýlarynyň biriniň açaryny gowşurdy. Soňra milli Liderimiz toý dessuryna laýyklykda öýlenýän ýigitden gelniň ýüzüni görkezmegi sorady. Ýaşlaryň ene-atalary hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Soňra ýaş ýigit bilen gelin bedewe atlanyp ýola düşdüler. Bu bolsa bu ajaýyp dabyranyň jemlenmesine öwrüldi. Iki müň on ýedinji ýylyň ýedinji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýola goýlan asylly däbe görä, Täze ýylyň ilkinji günlerinde atçylyk toplumyny bark gördi. Türkmen halkynyň häsiýetiniň we zehiniň utgaşmagy bilen döredilen deňsiz-taýsyz ahalteke bedewleri gezdirip ýören wagty hormatly Prezidentimize täze taýçanyň dünýä inendigi baradaky şatlykly habar aýdyldy. Elbetde, nesliň dünýä inmegi atşynaslar üçin hemişe uly şatlyk bolup, bu ýagdaý yzygiderli bolup geçýär. Ýöne häzirki wakanyň täze ýylyň başynda bolup geçendigi özboluşly mazmun eýedir. Munuň özi tutuş ýylyň üstünlige beslenjekdiginiň, gowluklaryň boljakdygynyň oňat nyşanydyr. Hormatly Prezidentimiz taýçanaga Ruhubelent diýip at dakýar. Ruhubelendiň nesil daragty meşhur Perengiň şejeresinden gaýdýar. Täze dünýä inen taýçanyň aňyrsynda meşhur bedewler bar. Olaryň birem meşhur ahalteke bedewi Polatlydyr. Täze ýylyň ilkinji günlerinde açyk reňkli taýçanyň dünýä inmegi iki müň on ýedinji ýylda Biziň Watanymyzyň öňe gidişliginiň we gülläp ösüşiň belentliklerine barýan ýolda gazanjak ägirdürli üstünlikleriniň ýene bir oňat alamatydyr. Dünýä ýüzüne behişdi bedewleri sowgat eden türkmen halkynyň şeýle ajaýyp üstünlikleri gazanjakdygyna şek-şübhe bolup bilmez. Bedew baýramçylygynyň dabaralary Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynda Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi atly halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de Behişdi bedewleriň gözelligini çeper beýan etmek ugrunda yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy bilen dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde gujurly ata atlanyp gezim edýär. Şol ýyl geçirilen halypa çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda at çapyşygynyň geçirilmegi bolsa dabaranyň täsirligini hasam artdyrdy.
Mähriban ildeşler, ine şu wagt bize şeýle bir hoş habar gelip gowuşdy. Ol hem bolsa Gahryman Arkadagymyzyň agtygy Kerimoly Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli guralýan halypa şaptuwarlaryň bäsleşigine Miras atly ahalteke bedewini seýisläp gelipdir. Mähriban ildeşler, hormatly dabara gatnaşyjylar! Hormatly Prezidentimiziň agtygy ezber çapyksuwar Kerimguly Berdimuhamedowyň Gahryman Arkadagymyz bilen at üstünde, dal bedewe ussatlyk bilen erk edişine, başarjaňlyk bilen at çapyşyna Öň birnäçe gezek hemmämiz şaýat bolupdyk. Ol öz atasy, Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary, Türkmenistanyň halk atşynasy Gahryman Arkadagymyzdan at çapmagyň we seýislemegiň inçe hem täsin syrlaryny yhlas bilen öwrenip gelýär. Ezber çapyksuwar Kerimguly Berdimuhamedow iki müň on bäşinji ýylda ilkinji gezek Ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda guralan baýramçylyk dabarasynda hem Dowamat diýen ajaýyp ahalteke bedew bilen ýeňiji bolmagy başarypdy. Kerimgulynyň şonda at çapmagy öz atamdan öwrendim diýen sözleri biziň hemmämiziň ýadymyzdadyr, mähriban ildeşler. Elbetde, atasyndan şeýle asylly, onda-da türkmen halkynyň buýsanjy bolan, behişdi bolan. Ajaýyp ahalteke atlarynyň seýislemegiň inçe tilsimlerini öwrenmek, elbetde, her bir ynsan üçin hem, her bir ýaş ýetginjek üçin hem diýseň ýakymly hem buýsandyryjy. Hormatly ildeşler, gadyrly myhmanlar! Ine, häzir Kerimgulynyň seýislän Miras atly ajaýyp ahalteke bedewi bilen halypa çapsuwarlaryň bäsleşigine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ussat, Halypa Şahsuwary Türkmenistanyň halk atşynasy Gahryman Arkadagymyzy uly hormat bilen ine dabaralar meýdançamyza çagyrýas. Ine, mähriban ildeşler, Gahryman Arkadagymyz uly mähir bilen milli däp-dessurlarymyza eýerip, mähriban käbesiniň, Ogulabat ejemiziň dokan alaçasyny ine mirasyň boýnuna dakýar. Ine şeýle asylly ýörelgeler türkmen halkynyň ganynda bar. Ine ezber çapswar Kerimguly öz atasynyň şu günki halypa çapswarlaryň bäsleşige gatnaşmagyny haýyşt edýär. Ine mähriban ildeşler şeýle ajaýyp görnüşleri synlamak elbetde hemmämiz üçinem Buýsançly bolsa gerek, sebäbi Gahryman Arkadagymyz ata atlanyp, çapuw ýodasyna çykyp, at çapmagyň, at bilen hemdem bolmagyň, at bilen hem söhbet gurmagyň ussady. Ine, bu günki günde-de Gahryman Arkadagymyz häzir. Agtygy Kerimgulynyň seýislän bedewi bilen ine, şeýle pursatlary synlanyňda, ata-baba gelýän halypa-şägirtlik ýoly biygtyýar ýadyňa düşýär. Ine, atşynaslyk babatda, halypa-şägirtlik babatda Gahryman Arkadagymyzyň aňyrsynda atlara bolan söýgi, atlara bolan buýsanç ýatyr. Ine, öz agtyň bilen At çapylýan ajaýyp çapuw ýodasynda gezim etmegiň, ahalteke atlaryna söýgi bildirmegiň özüniň ajaýyp manysy bar, mazmuny bar. Berekella halypa şägirt! Ine, halypa şägirt şeýle-de bolar. Ine-de, Gahryman Arkadagymyz öz agtygyna buýsanyp, onuň seýislän mirasyna atlanyp, şapuw ýodasyndan mirasy öň atdyryp barýar. Ine-de, diýleşiňiz ýaly, mähriban ildeşler, mirasy görýärsiňiz, Gaýduwsyz hem-de Düşümliniň nesli. Häzirki syn edýän mirasyňyz ugry boýunça ýele degişli. Ine-de, mähriban ildeşler.

At çapmagyň, at seýislemegiň beýik ussady, şol ugurda bize mekdep bolup durýan Gahryman Arkadagymyz öz ussatlygy bilen beýleki halypaçapyksuwarlara per bermän pellehana birinji bolup geçmegide başardy. Berekella Gahryman Arkadagymyz, berekella miras, berekella. Tüweleme, mähriban ildeşler, ine-de eminleriň çykaran gutarnykly netijeleri bilen Tans bolalyň! Ine, şu ýerde-de diýseň dartgynly pursatlaryň bolandygyny eminleriň çykaran netijelerem tassyklaýar. Pellehana birinji bolup gelen Miraz kesgitlenen aralygy bir minut ýigrimi bäş sekuntda geçdi. Ine, ylaýyk bir minut ýigrimi bäş sekuntda şeýle aralyk üçin diýseň oňatdygyny belleseň has-da ýerlikli bolardy. Ine, mähriban ildeşler, synlaýşyňyz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ezber çapyksuwar agtygy Kerimguly Berdimuhamedow öz seýislän atyna-da buýsanýar, Gahryman atasyna-da buýsanýar. Türkmen diýýär-ä. Irden tur ataňy gör ataňdan soň atyňy diýipdirler. Diňe ýeňişler size ýaran bolsun Gahryman Arkadagymyz janyňyz sag başyňyz belent bolsun Mähriban ildeşler Türkmen halkyna Sähetli güni bilmeseňem üç ýedini bilmediňmi diýen hem bir nakyl bardyr üç ýedilik Türkmende oňat görülýän sanlaryň biri. Ine, bu günki toý gününde-de Gahryman Arkadagymyz şol ýedilik belgidäki belgilenen ata mirasy atlanyp, ýeňiş gazanmagy-da başardy. Özüniň ajaýyp keşbi bilen baýrak gowşurylýan meýdançany bezeýän Myrat, ine, Myradyň sagyrsyna-da gözüň ýagynyp barýan inçeden inçe dokalan älemgoşar gölli, guş gölli ajaýyp türkmen halysy ýapylýar. Sylag-serpaýyň gutly bolsun, Myrat! Sylag-serpaýyň gutly bolsun, Gahryman Arkadagymyz! Goý, hemişe şeýle ýeňişler, şeýle sylag-serpaýlar Dowamly bolsun Dowamly bolsun.
Ýeri gelende aýtsak, ahalteke bedewleri ýurdumyzda amala aşyrylýan milli we halkara ähmiýetli çäreleriň baş bezegine öwrülýär. Hormatly Prezidentimiziň ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna bäş ýüz günüň galmagy mynasybetli atly ýörişi guramak başlangyjy giň goldawa eýe boldy. Tutuş ýurdumyzy gurşap alan we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň baş meýdançasynda Aziada iki müň on ýediniň açylan gününe tamamlanan atly ýörişe iki müň on altynjy ýylyň maý aýynda badalga berildi. Bu atly ýöriş özygtyýarly döwletimiziň ýyl ýazgysyna hormatly Prezidentimiziň paýhasly ýolbaşçylygynda sazlaşykly ösüş ýoluna düşen mähriban Watanymyzyň senenamasyna şanly sene hökmünde ýazyldy we behişdi bedewlerimiziň şöhratyny hasam belende göterdi. Hormatly Prezidentimiz bu atly ýörişiň baý medeniýetimiziň, taryhy-medeni mirasymyzyň, däp-dessurlarymyzyň, häzirki döwürde gazanýan üstünliklerimiziň, ýetýän belent sepgitlerimiziň ajaýyp beýanyna öwrüljekdigine berk ynam bildirdi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda Aziadanyň alawy ajaýyp ahalteke bedewiniň çarpaýa galmagy bilen ýakyldy. Munuň özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalarda bedewleriň möhüm orun eýeleýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Ahalteke bedewiniň köpugurly Olimpiýa stadionynyň, Şeýle-de Aziýa oýunlarynyň baş nyşany hökmünde ykrar edilmegi ýurdumyzda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ahalteke bedewlerine goýulýan hormat-sarpanyň örän belentdiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň teklibi bilen ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlarynyň meýilnamasyna sportuň konkur görnüşi hem girizildi. Bu bäsleşik hem ýaryşa gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Iki müň on ýedinji ýylyň on bäşinji noýabrynda hormatly Prezidentimiz atçylyk sport toplumyna gelip, uzakda bolmadyk ýerde gezip ýören türkmen alabaýyna üns berdi. Türkmen alabaýynyň Wepaly diýen at bilen Aziada iki müň on ýedi-niň şekili hökmünde saýlanyp alynmagynda aýratyn many bar. Hormatly Prezidentimiz toplumyň çäginde özüniň Melih han atly bedewine edilýän ideg, onuň ýagdaýy bilen tanyşdy. Ýeri gelende aýtsak, nesil ugry Şöhratly Pereň atly ady rowata öwrülen bedewden gaýdýan bu atyňam ýyndamlyk görkezip, nesil ugruna mynasyp boljakdygy gürrüňsiz hakykatdyr. Häzirki döwürde ýurdumyzda şöhratly taryhy bolan ahalteke bedewleriniň, wepaly alabaýlaryň abraýynyň mundan beýlägem belende galmagy ugrunda giň möçberli işler alnyp barylýar. Türkmenleriň bu ajaýyp gymmatlyklary bolan söýgüsi beýikdir. Olaryň abraýy bütin dünýäde ykrar edildi. Bu bolsa asyrlaryň dowamynda milli gymmatlyklary döreden halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň aýawly saklanýandygyny we ösdürilýändigini äşgär edýär. Ata Watanymyzyň beýik ösüşlerini bedew bady bilen öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda gamyş-gulak bedewlerimize uly sylag-sarpa goýulýar. Hormatly Prezidentimiz Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, bu ýerde milli Liderimiz ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy hem-de adaty endigine eýerip, döredijilik bilen meşgul boldy. Mähriban Prezidentimiz öz döredijiliginde dünýäde uly şöhrata eýe bolan we türkmen halkynyň gaýtalanmajak gymmatlygy döretmek ukybyny äşgär eden ahalteke bedewlerine aýratyn ähmiýet berýär. Iki müň on sekizinji ýyla geçirilen bedew baýramçylygynyň dabaralaram ýatda galyjy wakalara baý boldy. Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda Ahalteke atçylyk toplumynda dabaralar geçirildi. Şol dabaralaryň çäklerinde halypa çapyksuwarlaryň at çapyşyklary, ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de döredijilik ugruna degişli hünärleriň wekilleriniň arasynda geçirilen ýaryşlaryň ýeňijilerini we baýrak eýelerini sylaglamak dabarasy boldy. Gahryman Arkadagymyz ak reňkli Ak ýol bedewine atlandy. hem-de eline alabaýyň güjügini alyp, ony ýokary galdyrmak bilen, şowhunly el çarpyşmalar astynda köpçülige görkezdi. Ahalteke bedewlerine aýratyn sarpa goýýan hem-de milli atçylyk pudagyny täze belentliklere tarap galdyrýan hormatly Prezidentimiz ajaýyp atda çapuw meýdançasyna tarap ýöneldi.

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda esasy wakalar ýaýbaňlandy. Daşary ýurt habarçylarynyň arasynda dabara gatnaýjylaryň hatarynda Bütinrussiýa döwlet tele we radiogepleşikler kompaniýasynyň Merkezi Aziýa sebit bölüminiň ýolbaşçysy Robert Fransow bilen hormatly Prezidentimiziň arasynda gürrüňdeşlik boldy. Mähriban Prezidentimiz habarçy bilen bolan gürrüňdeşlikde Russiýanyň telewideniýesi boýunça görkezilen ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Bäşinji Aziýa oýunlaryndan taýýarlanylan ýatda galyjy habarlary belledi. Elbetde, bu wakalaram türkmen bedewiniň baýramçylygynyň dabarlaryny dünýä aýan etdi. Aýratyn hem ahalteke bedewleriniň atçylyk sporty, sirk sungaty boýunça dünýä ýurtlarynda guralýan bäsleşiklere gatnaşmagy, şeýle-de türkmen bedewleriniň uly üstünliklere eýe bolmagy Arkadag Prezidentimiziň edýän tagallasynyň aýdyň miwesidir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyna degişli ak hanatly bedewiň çarpaýa galyp, on metr aralygy görkezen netijesi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Ak han on metr aralyga dört bütin ýüzden on dokuz sekunt wagt sarp edip, şondan ozalky iň oňat netijäni iki esse gowulandyrdy. we bu özboluşly görnüş boýunça dünýäniň rekordyny täzeledi. Munuň özi türkmen bedewleriniň gözellik hem-de at çapyşygy babatda däl, eýsem, atçylyk sportunyň dürli görnüşleri boýunça ýokary netijelere eýe bolmaga ukyplygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Bu bolsa taryhdan belli bolşy ýaly, arassa ganly türkmen bedewleriniň indi bäş müň ýylyň dowamynda nusgalyk at hökümindäki derejesini saklap gelýändigini has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Atym bar, ganatym bar diýýän türkmen halkynyň uly şatlyk-şowhun bilen belleýän Türkmen bedewiniň milli baýramy, däp bolşy ýaly, bu gezegem uly ruhubelentlige, bagtyýarlyga beslendi. Iki müň on dokuzynjy ýyla geçirilen Türkmen bedewiniň baýramçylygam taryhy wakalaryň, türkmen halkynyň ýadynda müdimilik galdy. Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralarda hormatly Prezidentimiz asylly däbe eýerip, dostlugyň nyşany hökmünde, Rowana atly atyň boýnuna, käbesi Ogulabat ejäniň ören alajasyny dakdy. Soňra milli Liderimiz bedewi eýerläp, atly gezim etdi. Bedew ussat çapyksuwary dessine duýup, onuň görkezmelerine eýerip, ýorgala ugrady. Milli Liderimiz bedewi çapuw ýodasyna çykaryp, bu ýere ýygnananlaň el çarpyşmalary astynda gezim etdi. Soňra döwlet Baştutanymyz ajaýyp bedewde çapyp, tomaşaçylaryň öňünden geçdi. Gahryman Arkadagymyzyň ahalteke bedewine atlanan her bir pursatlary bolsa türkmen halkynyň ýadynda müdimilik galdy. Bu ajaýyp pursatlaryň her biri bolsa taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyldy.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen döredilen Galkynyş at üstündäki oýunlar toparynyň gazanan netijelerem türkmen bedewleriniň şan-şöhratyny arşa çykaryp, taryhy wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen döredilen Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçylygyna Pygy Baýramdurdyýew bellenilýär. Döredilen günden bäri geçen döwürde topar hasam kämilleşdi. Onuň maddy-üpjünçilik binýady berkidildi. Halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi diýen belent ady göterýän bu toparyň gazanan üstünliklerini belläp, hormatly Prezidentimiz toparyň agzalarynyň ussatlygy, olaryň uly üstünlikleri Berkarar döwletimizde atçylyk pudagynyň ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolup, ýaşlarda sporta, bedenterbiýä söýgi döredýär. halkymyzyň atçylyk ýörgüleriniň mynasyp dowam etdirilmegine ýardam berýär. Soňky ýyllarda Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary uly üstünlikleri gazandy. Olar dünýäniň dürli ýurtlarynda geçirilýän halkara bäsleşiklerinde ýeňiji bolup, türkmen tuguny belentde parlatdylar. Toparyň dünýäniň bäş gezek çempiony bolmagy olaryň öz öňlerine goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine örän yhlasly çemeleşýändiklerini aňladýar. Iki müň on üçünji ýylyň oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen Bütindünýä sirk sungatynyň festiwalynda gazanan ilkinji uly ýeňişinden başlap, Galkynyş topary daşary ýurt tomaşaçylaryny haýran galdyrmagyny dowam edýär. Şol ilkinji ýeňiş gazanylan festiwalda türkmen artistlerine baş baýragy, Altyn idol kubogyny gowşurmak bilen, bäsleşigiň ähli görnüşleri boýunça diýen ýaly baş baýraklar gowşuryldy. Iki müň on dördünji ýylyň oktýabrynda Italiýanyň Latina şäherinde geçirilen on altynjy halkara sirk festiwaly türkmen atlaryna nobatdaky ajaýyp ýeňşi getirdi. Şonda biziň atçylarymyza bäsleşigiň baş baýragy, Altyn kubok, şeýle-de beýleki baýraklar we Italiýanyň Ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň diplomy gowşuryldy. Iki müň on bäşinji ýylda bolsa, Hytaýyň Guandun welaýatynyň Çžuha şäherinde geçirilen Sirk sungatynyň halkara festiwalynda Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň atlary dünýäniň ýigrimi iki ýurdundan meşhur sirk toparlarynyň otuz ikisiniň arasynda iň gowy topar diýlip ykrar edildi we baş baýraga, Altyn kuboga mynasyp boldy. Şeýle ýokary baha atlylary hasam ruhlandyrdy. Olar öz ussatlygyny barha okgunlyk bilen kämilleşdirip başladylar. Iki müň on altynjy ýylyň sentýabrynda Gyrgyz Respublikasynyň Çolpan-Ata şäherinde geçirilen çarwadarlaryň bütindünýä oýunlarynda türkmen atlylary ýeňiji bolup, ýaryşyň baş baýragyny eýelediler. Ýene-de Türkmenistanyň Döwlet baýdagy al-asmana göterildi we ähli türkmenistanlylar Galkynyş topary bilen üstünligiň şatlygyny paýlaşdylar. Türkmen çapyksuwarlarynyň bu üstünlikli çykyşlary milli Liderimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň sirk sungatyny dünýä derejesine çykarmak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işleriň netijeliliginiň nobatdaky ajaýyp subutnamasyna, daşary ýurtlarda ahalteke tohum atlaryny hem-de türkmen jübütleriniň ussatlygyny wagyz etmekde ýene-de bir möhüm ädim öwrüldi. Iki müň on sekizinji ýylyň maý aýynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen Fontankadaky sirk sungatynyň birinji halkara sirk sungaty festiwalynda-da türkmen atly ýigitleri Altyn Gaetano diýen baş baýraga mynasyp boldular. Şol festiwala Belgiýadan, Germaniýadan, Hytaýdan, Koreýadan, Portugaliýadan, Italiýadan, Norwegiýadan, Russiýadan, Türkmenistandan, Gazagystandan, Keniýadan, Ukrainadan, we beýleki döwletlerden sirk artistleri ýygnandy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň Türkmen jübütleri toparynyň agzalaryndan ybarat birleşen toparyň bu üstünligi dünýäniň esasy arenalarynda Garaşsyz, Bitarap döwletimize mynasyp wekilçilik edýän watandaşlarymyza halkymyzyň buýsanjyny nobatdaky gezek artdyrdy. Watana dolanyp gelen Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalaryny bolsa halkymyz buýsanç bilen garşy aldy. Iki müň on dokuzynjy ýylda Bahreýn Patyşalygynda Halkara we bütin dünýä festiwallarynyň ençeme gezek ýeňijisi, Galkynyş toparynyň dürli öwüşginli çykyşlary ýaýbaňlandy. Türkmen atlary ajaýyp çykyşlary bilen nobatdaky gezek tomaşaçylary haýran galdyrdylar. Olar şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy. Owadanlykda deň-taýy bolmadyk behişdi ahalteke atlarymyzyň ýyndamlygy, çeýeligi tutuş arap dünýäsini haýrana goýdy. Yzly-yzyna sazlaşyk bilen maneže çykan behişdi ahalteke bedewlerimiz, olara atlanan milli lybasly oglandyr-gyzlaryň ezberlik bilen ýerine ýetiren hereketleri ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Munuň özi bütin dünýäde türkmen bedewlerine hem-de at çapmagyň milli mekdebine ägirdül gyzyklanmanyň aýdyň subutnamasydyr. At üstündäki milli oýunlar mekdebi döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň atçylyk pudagynyň ösdürilmegine hemişe goldaw bermegi netijesinde täze ösüşe eýe boldy. Toparyň agzalary hormatly Prezidentimize döredilýän mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdyp, mundan beýlägem ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratyny hasam belende galdyrmak ugrunda ähli tagalalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar. Iki müň on dokuzynjy ýylyň dekabrynda Gahryman Arkadagymyz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda bolup, Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalary bilen duşdy. Döwlet Baştutanymyz toparyň agzalary bilen duşup, olaryň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. ahalteke bedewlerini seýislemek we ösdürip ýetişdirmek hem-de atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini işjeňleşdirmek meseleleri bu gün kämil ýagdaýda ösdürilýär. Bu bolsa ahalteke bedewleriniň gaýtalanmajak gözelliginiň berkarar bolmagy bilen bir hatarda, milli atçylyk sportunyň ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýedir. Bu işde hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhrady belende galýar. Şunuň bilen baglylykda, behişdi bedewleriň şöhradyny artdyrmaga türkmen atçylarynyň halkara ýaryşlaryndaky üstünlikli çykyşlaram ýardam edýändigini bellemeli. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Ýurdumyzda atçylyk sportuny ösdürmäge döwlet tarapyndan uly üns berilýär. Bu ulgamda behişdi bedewleriň dünýädäki şan-şöhratyny belende götermek, baş sanyny artdyrmak, milli atçylyk sportuny wagyz etmek boýunça giň gerimli işler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz gözelligi, owadanlygy, ýyndamlygy bilen dünýäni haýrana goýýan türkmen bedewleriniň şanyna toý dabaralarynyň uludan tutulýandygyny aýdyp, atçylyk sungatyny ösdürmek ugrunda mundan beýlägem uly işleriň durmuşa geçiriljekdigini belledi. Toparyň agzalary hormatly Prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýaşajyk çapyksuwarlar bolsa Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni wasp edýän goşgulary okadylar. Döwlet Baştutanymyz ahalteke bedewlerimizi, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan milli at üstündäki oýunlary dünýä ýaýmaga goşýan goşandyny bellemek bilen, Galkynyş toparynyň çapyksuwarlaryna öz ussatlygyny kämilleşdirmekde täze üstünlikler arzuw etdi hem-de toparyň agzalaryny ýetip gelýän Täze ýyl bilen gutlap, olara baýramçylyk sowgatlaryny gowşurdy. Hormatly Prezidentimiz şeýle-de Galkynyş toparynda dörän ýaş maşgalanyň durmuşy bilen gyzyklandy. Olaryň tutan toýy toparyň durmuşynda ýatdan çykmajak waka boldy. Bu maşgalanyň iki perzendiniň dünýä inendigi habar berildi. Milli Liderimiz olaryň her biriniň adyny tutup, Täze ýyl sowgatlaryny gowşurdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Galkynyş toparyna gazanan uly üstünlikleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elli müň dollar möçberindäki pul baýragyny gowşurdy. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Pygy Baýramdurdyýew bedewleriň sanyny köpeltmek, bu ýerde degişli seýisçilik we ideg işlerini ýokary derejede alyp barmak ugrunda döredilýän mümkinçilikler üçin Hormatly Prezidentimize toparyň agzalarynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Milli Liderimiziň Rowaç atly aýdymly diskini sowgat gowşurmagy çapyksuwarlar üçin ajaýyp sowgat boldy. Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň Rowaç diýip atlandyran bedewi iki müň on dokuzynjy ýylyň başynda doguldy. Bu ajaýyp bedewiň taýçanak wagty

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan esaslandyrylan we türkmen halkynyň atşynaslyk däpleriniň ösdürilmegine, behişdi bedewleriň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belende galmagyna gönükdirilen Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşigi arassa ganly ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek usullarynyň hasam kämilleşdirilmegini şertlendirýär. Birnäçe tapgyrdan ybarat bäsleşige saýlama ahalteke bedewleri gatnaşdyrylyp, onuň ýeňijileri döwlet tarapyndan sylaglanýar. Munuň özi ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän gadymy atşynaslyk däpleriniň döwrebap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Türkmen bedewiniň baýramçylygyna bagşlanan çäreleriň hatarynda Halkara sergi-ýarmarkasy, şeýle-de Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty atly halkara ylmy maslahady her ýylda yzygiderli geçirilýär. Bu çärelere daşary ýurtly hünärmenleriň uly toparlary gatnaşdylar. Sergi we ylmy maslahat atçylyk assosiasiýalarynyň, iri tohumçylyk zawodlarynyň we aýlawlaryň, weterinar merkezleriň ýolbaşçylaryny, hünärmenlerini, önüm öndürijileri, at esbaplaryny we olaryň iýmitlerini taýýarlaýjylary, atçylyk ulgamynyň dürli görnüşleri boýunça ýöriteleşdirilen işewürlik düzümleriniň, şeýle-de ylmy barlag merkezleriniň we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň hünärmenlerini, alymlaryny bir ýere jemledi. Bu çäreler Türkmenistanyň atçylyk pudagynyň häzirki ýagdaýy, onuň eksport we maýa goýum mümkinçilikleri, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň ugurlary barada anyk göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna sapary mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň göçme mejlisi geçirildi. Şol ýylyň aprel aýynda Pekinde Ahalteke bedewi parahatçylygyň wekili şygary astynda dabaranyň geçendigini, dabara ýüzlerçe adam, şol sanda bu ýurduň işewür we jemgyýetçilik toparlarynyň wekilleri, dürli döwletleriň diplomatlary, medeniýet işgärleri gatnaşdylar. Olaryň hatarynda dünýä kinosynyň ýyldyzy, aktýor hem-de režissýor Jeki Çanyň hormatly myhman hökmünde gatnaşandygynam ýatlap geçmeli. Pekiniň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň göçme forumynyň geçirilýän ýerine öwrülmegi tötänden däldir. Milli Liderimiz atşynaslygy ösdürmekde ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny nazara almak bilen, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýany şu günki mejlisini Taryhy mejlis diýip atlandyrdy. Milli Liderimiziň talasy esasynda milli atçylyk pudagynda halkara hyzmatdaşlygynyň işjeň ösdürilýändigini bellemeli. Hormatly Prezidentimiz iki müň on ikinji ýylyň oktýabr aýynda Fransiýa Respublikasyna bolan saparynyň dowamynda bu ýerde dünýäniň meşhur Arc de Triomphe atly çapyşyklaryna hormatly myhman hökmünde çagyryldy. Bat çapyşyklaryna türkmen çapyksuwarlary gatnaşdy.
Ülkeriň ine-de bedewler ýola düşdüler. Ine, synlaň, tomaşa ediň, mähriban ildeşler! Ine, bu ýere gelen toýçy märekäniň şatlyk-şowhuny al-asmana göterilýär. Bu bolsa biziň atşynaslarymyza-da uly hormat goýulýandygynyň aýdyň mysalydyr. Ine, bir toplumrak ýagdaýda diýen ýaly, Bedewler ýaryşy dowam etdirýärler. Ine, synlaň, tomaşa ediň. Ine, häzir şeýle gyzykly çapyşyga syn etmegiň özem uly lezzet. Şoň üçinem biz şu ýere gelmegimize uly mümkinçilikleri döredendigi üçin Mähriban Arkadagymyza, hormatly Prezidentimize ýene bir ýola Tüýs ýürekden alkyş sözleri aýdýarys. Ine, synlaň, tomaşa ediň, mähriban ildeşler! Öz ildeşimiziň hem bu ýaryşda üstünlik gazanmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.
Altynjy çapyşyk tamamlanansoň, hormatly Prezidentimiz Fransiýada iş saparynda bolýan Türkmenistandan hünärmen atçylaryň wekiliýeti bilen duşdy. Atçylyk babatda iň gowy daşary ýurt tejribesiniň, hususanam fransuz tejribesiniň öwrenilmegine aýratyn üns bermek bilen, hormatly Prezidentimiz häzirki zaman usullaryny peýdalanmak bilen, Ýurdumyzda aýlaw tejribeleriniň we atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini has işjeň ösdürmegiň, ony halkara ulgamyna goşmagyň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz iki müň on üçünji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan saparynyň çäklerinde bu ýerde meşhur atçylyk toplumyna degişli desgalardan ybarat bolan Meýdan aýlawyna baryp gördi. Meýdan aýlawy dünýäde iň uly aýlaw hasaplanýar. Ol kinoteatr, adybir myhmanhana, at çapyşyklaryň taryhynyň muzeýi we ýahtanyň üstünden at çapyşyklaryna tomaşa etmek üçin ýörite gurlan ýahta duralgasy bilen bir hatarda Meýdan Siti toplumynyň bir bölegi bolup durýar. Aýlawy gözden geçirip Türkmenistanyň Prezidenti onuň enjamlaşdyrylyşy, atlaryň saklanyş şertleri, ýaryşlar guramagyň, we geçirmegiň dürli ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Arap hünärmenleri bilen geçirilen söhbetdeşligiň barşynda belent mertebeli myhman dünýä täsin gudraty, ahalteke bedewlerine başlan türkmen halkynyň gadymy atçylyk däpleri barada gürrüň berdi. Şuň bilen baglykda, türkmen Lideri atçylyk sportuny ösdürmek babatda iki döwletiň ýörelgeleriniň gabat gelýändigine ünsi jemläp, bu ugurda Birleşen Arap Emirlikleri bilen hyzmatdaşlygyň örän wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz iki müň on sekizinji ýylyň mart aýynda Kuweýt döwletine bolan resmi saparynyň çäklerinde Kuweýt döwletiniň emiriniň diwanynyň arap atlarynyň merkezine we Dar al-Adhar al-Islamiýah muzeýine baryp gördi. Iri atçylyk sport toplumyna baryp görmek çäresiniň saparyň maksatnamasyna girizilmegi tötändindendir. Asyrlaryň we müňýyllyklaryň dowamynda öz şöhratyny ýitirmedik ahalteke bedewleri häzirki döwürde-de milletiň bahasyz ruhy baýlygy bolup durýar. Soňra döwlet Baştutanymyz açyk manežde, Dördünji, bäşinji asyrlarda belli bolan ajaýyp arap atlarynyň gözelligine syn etdi. Taryhy maglumatlara görä, ahalteke we arap atlarynyň gelip çykyşynda umumylyk bar. Soňra bu ýerde döwlet Baştutanymyzyň ýanyna toplumda şol gün doglan taýçanak getirildi we milli Liderimizden oňa at dakmak haýyş edildi. Atlar adamlaryň wepaly kömekçileri hasaplanýar, olara örän gelşikli we sazlaşykly atlar dakylýar diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de bedewlere adyň daşky aýratynlygyna, Göze ilip duran nyşanyna ýa-da häsiýetine görä dakylýandygyny belledi. Dostjan ady bu bedewiň dostanalyk sypatlaryny aňladar we biziň halklarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň nyşany bolar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Ýeri gelende aýtsak, milli Liderimiz ahalteke bedewlerine başlap ajaýyp eserler döretdi. Hormatly Prezidentimiziň behişdi bedewlerimize örän uly söýgi we alada bilen garaýandygy hemmämize mälimdir. Milli Liderimiz özüniň boş wagtyny olara bagyşlaýar we ajaýyp bedewleri özüniň edebi döredijiliginde wasp edýär. Döwlet Baştutanymyzyň Ahalteke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhradymyz atly kitabam bedewleriň türkmenleriň durmuşyndaky ornuna düşünmäge mümkinçilik berýär. Bu ajaýyp eseriň dünýäniň köp dillerine terjime edilmegi netijesinde dürli ýurtlaryň okyjylary tutuş adamzadyň bu bahasyna ýetip bolmajak mirasy bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik aldylar. Türkmen halkynyň baý medeni mirasyny, onuň atçylyk sungaty bilen bagly bolan gadymy däp-dessurlaryny dikeltmek we aýawly saklamak meseleleri döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn işler hem Ganatly bedewler, Gadamy batly bedew, Atda wepa-da bar, sapa-da, atly neşirleriň sahypalarynda öz beýanyny tapdy. Bedewler bilen baglanyşykly ähli maglumatlary, ylym açyşlary, taryhy wakalary içgin öwrenip, hormatly Prezidentimiz toplan maglumatlaryny çeper sözleriň üsti bilen kagyza geçirdi. Şeýlelik bilen, ady-rowaýata öwrülen ahalteke bedewleriniň dünýäsine bagyşlanan täsirli we tutuş dünýä ähmiýetli eserler many-mazmunlygy babatda aýratyn tapawutlanýar. Paýhasly pederlerimiziň dünýä beren şöhratly bedewleri özleriniň gözelligi, ýyndamlygy, mermer bedenleriniň özboluşly reňk aýratynlyklary bilen Ýer ýüzüniň atşynaslarynyň ünsüni özüne çekýär. Arkadag Prezidentimiz türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratyny hasam belende galdyrmak, türkmen milli atçylyk sportunyň ähli görnüşlerini ösdürmek boýunça geň möçberli işleriň başyny başlamak bilen bir hatarda, türkmen bedewlerini wasp edýän juda mazmunly hem-de türkmen atlarynyň taryhyny, onuň tebigy aýratynlyklaryny açyp görkezýän gymmatly eserleri döretdi. Köp asyrlaryň dowamynda halkymyz ahalteke bedewleriniň ajaýyp häsiýetlerini saklamak bilen, olary yzygiderli kämilleşdiripdirler. Bedewlerimiziň altyn öwüşginli reňkleri, çeýeligi, Kämil beden gurluşy, ýeňil we okgunly turşy, şeýle-de ahalteke bedewlerine mahsus kuwwaty öz işinde beýik derejelere ýeten yhlasly seýisleriň, zähmetsöýer atşynaslaryň yhlasly zähmetiniň netijesi bolup durýar. Türkmen halky ähli döwürlerde, hemme eýýamlarda ata-babalarymyzyň beýik maksatlary ýetmeginde deňsiz-taýsyz kömekçiler bolup, Biziň milli buýsanjymyza hem-de tutuş adamzadyň gazanan genji-hazynasyna öwrülen ahalteke bedewleriniň waspyny ýetirýän ençeme ganatly jümleleri aýawly saklap, biziň günlerimize çenli getiripdir. Şu sebäplem durmuşymyzda bolup geçýän oňyn özgerişlikleriň batly depginini suratlandyrmak üçin biz köplenç halatda adata öwrülip giden Bedew ady bilen diýen sözleri gaýtalaýar. Şu sözler hakykatdanam, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkyň ruhuny hem-de döwletimiziň, jemgyýetimiziň, ykdysadyýetimiziň ösüşiniň ýokary depginlerini dürs we has aýdyň şöhlelendirýär. Paýtagtymyzyň dürli künjeklerinde halkymyzyň milli buýsanjyna we dünýä beren gymmatlygyna öwrülen bedewleriň hormatyna ajaýyp binalar guruldy. Munuň özi Arkadag Prezidentimiziň tagallaty bilen, ýurdumyzda we paýtagtymyzda bina edilýän heýkelleriň we beýleki desgalaryň ähmiýetiniň hem-de derejesiniň örän ýokarydygynyň aýdyň subutnamasydyr. Ýurdumyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösdürmek bilen bir hatarda, daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak, Şeýle-de sähra ýollaryny uzak aralyk boýunça geçirilýän at-çapyşyklar üçin peýdalanmak häzirki döwrüň möhüm meselesine öwrüldi. Ýakynda hormatly Prezidentimiz Garagum sährasynyň gözel künjekleriniň birine boldy. Bahar paslynyň ajaýyp günlerinde, howanyň amatly pursatlarynda ösümlikleriň gül açýan mahalynda sährada özboluşly ajaýyp görnüş emele geldi. Onuň giňişliklerinde özüne çekiji täsinlik duýulýar. Hormatly Prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli baýramynyň bellenilýän günlerinde her ýylda guralmagy däbe öwrülen marafon ýaryşlaryny sähranyň şu künjünde geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu ugur boýunça bedewleriň arasynda uzak aralyga at çapyşygynyň geçirilmeginiň bedewleriň şöhratyny galdyrmak bilen bolşy ýaly, Garagumuň ekologiýa ýagdaýynyň wagyz edilmeginde-de ähmiýetli boljakdygyny belledi. Arkadag Prezidentimiziň sargytlaryndan ruhlanan ýurdumyzyň atşynaslary Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň çägindäki sährada uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi guraldy. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň ýakyndan alada etmegi netijesinde, Türkmenistanda atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini ösdürmäge uly üns berilýär. Sportuň şol görnüşleriniň birem uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigidir. Türkmen bedewiniň baýramyna gabatlanylyp, şu uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi ganatly bedewleriň muşdaklarynyň örän köp sanlysyny jemledi. Uzak araly geçirilen çapyşyga Diýarymyzyň dürli künjeklerine seýislenýän bedewler gatnaşdylar. Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan baýramçylyk dabaralary Türkmenabat şäheriniň günorta böleginde gurlan Lebap atçylyk sport toplumynda dowam etdi. Baýramçylyk mynasybetli at çapyşyklar geçirildi. Ýurdumyzyň ähli sebitleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýetginjek çapyksuwarlardan ybarat üçýaşar bedewleriň arasynda geçirilen at çapyşygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyndan bolan Daşgala atly bedew birinji bolup geldi. Soňra geçirilen at çapyşyklarynyň altysynyň her birine welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň çapyksuwarlary gatnaşdylar. At çapyşygy atlary synagdan geçirmegiň, hem-de olaryň ýyndamlygyny ösdürmegiň usuly hökmünde ulanylyp gelinýän türkmenlerde şüweleňli atçylyk sportdyr. Aýratyn hem, tejribeli halypalaryň bäsleşigine tomaşa etmek gyzykly. Çünki olaryň tejribesi, parasatlygy çapyksuwarlaryň ýeňişe mümkinçiligini deňleşdirýär. Bu ýerde gurnalan jemleýji at çapyşygyna ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan gelen uly ýaşly we halypa çapyksuwarlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň halypa çapyksuwarlarynyň arasynda geçirilen ýaryşda Daşoguz welaýat atçylyk sport toplumyndan Täçmyrat Dowulbaýew Perhat atly bedewde ýeňiş gazandy. Hormatly Prezidentimiziň buýrugyna laýyklykda, Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp geçirilen uly ýaşly çapyksuwarlaryň arasynda ýaryşyň ýeňijisine gymmatly baýrak, awtomobil gowşuryldy. Şeýle-de baýramçylyk mynasybetli geçirilen at çapyşyklarynyň ýeňijilerine baýraklar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Bedew baýramçylygy mynasybetli dabaralar Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda türkmen toýlarynyň şowhunyny hasam belende göterdi. Şeýlelikde, paýtagtymyzda ştab-kwartirasy ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilmeginiň on ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler, halkymyzyň gadymy atşynaslyk däplerine ygrarlylygyny äşgär edýär. Bu işleriň milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda işjeň ösdürilýändigini belläniňde, Arkadag Prezidentimiziň atçylyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegi ugrunda yzygiderli alada edýändigini alamatlandyrýar. Ahalteke bedewleriniň taryhy, Watanyna şunuň ýaly dünýä ähmiýetli giň möçberli wakalaryň bolmagy ahalteke bedewleriniň abraýynyň hasam belende galmagyny, milli atşynaslyk däpleriniň dünýä ýüzünde giňden wagyz edilmegini şertlendirýär. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynda Arkadagprezidentimizin paýhasly ýolbaşçylygynda Belent sepgitleri nazarlaýan ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Şeýlelikde, täze üstünlikleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň her bir güni uly rowaçlyklara, täze ýeňişlere beslenýär. Ähli ugurlar boýunça ýokary görkezileri eýeleýän Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki abraýy belende galýar. Depginli ösüşleriň gerim barha artýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet syýasaty halkymyzyň eşretli durmuşyna gönükdirilýär. Bedew ady bilen diňe öňe! Jan Watanym, Türkmenistan!